Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nlaqqgħukom mal-etimoloġija tal-kelmiet nuċċali u ingravata. Żewġ kelmiet li mhux biss huma simili fil-binja tagħhom, għax kif se naraw dal-waqt ġarbu żieda fuq quddiem mal-kelma prinċipali tagħhom Iżda huma wkoll żewġ oġġetti li l-bniedem jista' jilbes fuqu. Fil-każ tan-nuċċali biex jara aħjar, jew biex iservi ta' lqugħ mix-xemx, u fil-każ tal-ingravata biex jidher aħjar. Ħalliha li d-dinja qed tinqaleb ta' taħt fuq, u hawn min jilbes in-nuċċali għad-dehra biss, u hawn min f'okkażjoni formali ma jilbisx l-ingravata biex jidher aħjar. Imma insomma, għal uħud huwa kruċjali u jsiru parti mill-identità tal-persuna. La qed nitkellmu fuq in-nuċċalijiet, qatt irrealizzajtu kemm għandna espressjonijiet marbuta mal-għajn u l-vista? Għandu għajnejn ta' seqer, ngħidu, għal min ma jaħrablu xejn u jinnota kollox? Għal min jara kbir u jġib skoss ikel waqt xi ikla, ngħidu li għandu għajnejh akbar minn żaqqu. Għal min jara tajjeb u fil-bogħod, ħafna drabi mingħajr il-bżonn ta' nuċċali tal-vista, ngħidu li għajnejh iġibu. Għajnejh iwasslu, jew għajnejh jaqduh? Għal dak ir-raġel li jkun moħħu f'xi ħadd, josservah, u l-ħin kollu jqislu passieh, ngħidu li għandu għajnejh fuqu. Biex nuru li bniedem kemm kemm ta titwila lejn xi ħaġa, nużaw l-espressjoni ħares minn taħt il-għajn. Iżda jekk min-naħa l-oħra jkun fliħ sew, nistgħu ngħidu li jkun kielu b'għajnejh. Jekk imbagħad b'mod persistenti tibqa' tħares lejn xi ħadd jew xi ħaġa, ngħidu li ma tkunx qlajt għajnejk minn fuqu jew minn fuqha. Imxu issa naraw Dwayne Ellul x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija tal-kelma nuċċali. M'għandix dubju li blajn tiegħu għad-dettalji żgħar se jiftħilna għajnejna fuq affarijiet interessanti.
Il-kelma nuċċali għandha tifsira bażika bħal dan li għandi fajnejja, eh, spectacles jew glasses eh, li jintuża suppost biex tara aħjar, kikun tajjeb, jista' jkun tal-vista, tal-bot, tal-viċin, tax-xemx, jiġu varjetà sħiħa. Imbagħad it-tifsira ta' nuċċali tibda titwessa ftit. Per eżempju, għal meta nużawha bħala nuċċali protettiv is-safety glasses. Imbagħad it-tifsira ta' nuċċali inwessaw ukoll b'mod figurattiv. Ġifieri nuċċali narawhom, nuċċalijiet narawhom ukoll Huma l-blinkers taż-żwiemel li jużawhom biex f'ċerti attivitajiet iż-żiemel ma jitlifx il-konċentrazzjoni. Huwa wkoll mod kif tara l-ħajja n-nuċċali kif tidher fil-qawl kulħadd jara bin-nuċċali tiegħu, ġifieri kulħadd iqis is-sitwazzjoni tiegħu jien naf. Tfal tal-iskola pereżempju aktarx li jħobbuh is-sajf imma min jaħdimlek barra x-xemx ħadd kiddu allura jaf jara s-sitwazzjoni minn bnuċċali ieħor. E, u dal-aħħar smajt ta' tintuża wkoll li għandna trakkijiet tal-irmunkar, it-tow trucks, jgħidulhom tan-nuċċali. E, dawn ikollhom forma kbira ta' nuċċali, isu l-qafas ta' nuċċali fihom jitfaw ir-roti ta' qoddim tal-karozza li tkun qed tiġi rmunkata e, u jerfgħuha jqandluha minnhom. Ovvjament tibqa' tkaxkar fuq ta' warajha. Dawk it-tow trucks jgħidulhom tow trucks tan-nuċċali. Imma x'inhi l-etimoloġija tal-kelma nuċċali? E, fl-isqalli nsibuha ukkjali, mela okkjali bit-Taljan, fl-isqalli ukkjali, u f'modika edha reġistrata bħala uċċali, uċċali. Issa uċċali nsibuha irreġistrata f'dizzjunarju għadu manuskritt, m'ilux li nstab, eh, ta' Salvatore Mamo li miet fl-1918. Eh, u nsibuha uċċali. Iġviri hawnhekk sa uċċali wasalna, imma na dik tal-bidu. Issa hawnhekk hawn żewġ argumenti minn fejn ġid dik tal-bidu. Hawn min jargumenta li kellek l-artiklu mela l-sink uċċali, bina bdejna bil-kelma uċċali u zidnina l-artiklu. Luċċali. U biż-żmien dik il-l Luċċali ġarrbet bidla fil-ħoss, ngħidulha dissimilazzjoni, u saret iktar tixbaħ lin-n, u saret n. Mela il-l tal-artiklu saret n, Nuċċali. Imma hemm argument ieħor eh, li biex nispjegawh eh, ħajkonna bżonn nitalmu kelma jgħidulha agglutinazzjoni mal-glu għandna x'naqsmu mal-kollha. Huwa l-proċess li bih jingħaqdu biċċiet ta' kelmiet ma' xulxin. Mela jkollok il-kelma ma, kelma Għarbija li tfisser ilma, u hemm aħna, u bil-Malti żidnilha l-artiklu, il-ma, il-ma. Biż-żmien, il-Maltin interpretaw il-kelma sħiħa ilma bħala kelma għaliha, mhux ma baqgħux jarawha bħala il, l-artiklu, u ma, water, bl-Għarbi. U l-kelma ġiet ilma li nistgħu wkoll intu għal artiklu, l-ilma. U din tiġri diversi drabi, ġifieri jekk għandek il-kelma aranċa mit-Taljan, L-artiklu bit-Taljan jiġi l-aranċa, il-Maltin fehmu l-aranċa, l-arinġa bħala biċċa waħda, u allura ħassew il-bżonn li jerġgħu jżidu l-artiklu. Biex biex ġibnija l-arinġa, tiġri per eżempju fasta u koll, li l-Maltin interpretawa bħala l-asta u ma tnejdu l-asta. Issa fejn qegħdin ngħiduha dil-ħaġa tal-agglutinazzjoni, iż-żieda tal-artiklu. Għaliex x'għandha x'taqsam ma' nuċċalijiet? Għaliex hawn min jargumenta li hawnhekk għandna l-n tal-bidu, mela n u ċali, in dik in hawn min jargumenta li hija agglutinazzjoni ta' xiex, x'qed jeħel ma' uċċali. E, qed jeħel l-artiklu indefinit tat-Taljan, ġifiri uno jew un. Meta tgħid bil-Malti ngħidu wieħed wieħed raġel, pereżempju. Eh, u għandna każijiet, għandna pereżempju nuġġazzu bl-isqalli li fil-Malti tiġi inġazz, kesħa kbira, allura nieħdu dik in eh, Un kwadro bit-Taljan, li bl-isqalli tiġi dik l-un nqasru, tiġi kwatru eh, u tiġi inkwatru. U allura, bl-istess argument, dak li fit-Taljan qiegħed ngħidu nirreferu għalih bħala un paio di, un occhiali, eh, bl-isqalli ssir n u ċali. U tiġi nuċċali.
Xi ħaġa oħra li nilbsuha f'ġisimna iżda din id-darba mill-għonq 'l isfel hija l-ingravata. L-ingravata, bil-plural ingravaiet, tintlibes f'diversi okkażjonijiet, u ħafna drabi meta tintlibes turi li persuna tgawdi minn ċertu livell fis-soċjetà. Tiftakruh pereżempju dak iż-żmien meta l-għalliema, il-ħaddiema tal-banek, it-tobba, in-nutara, l-avukati u dawk li jaħdmu fi professjonijiet oħra kienu jilbsu l-ingravata waqt il-qadi ta' dmirhom? Anki l-qorti, l-irġiel ma kinux jitħallew jidħlu mingħajrha u għadha hekk sal-lum. L-ingravajjet kienu spiss jintlibsu wkoll minn nies komuni f'okkażjonijiet partikolari, ngħidu aħna f'xi preċett, fi griżma jew f'xi tieġ tal-familja. Illum il-paġna nqalbet għaliex l-użu tal-ingravata naqas u l-ilbies casual daħħal stil ġdid fil-moda moderna u sar jittollera n-nuqqas tal-ingravajjet. Saħansitra sirna naraw anke politikanti f'attivitajiet formali mingħajrha. Sirna naraw ukoll ingravajjet pjuttost dojoq aktar milli wiesgħa. Għalhekk il-baqra tinbigħ kollha jgħid il-Malti, għax il-gosti mhux ta' kulħadd l-istess. Issa ejja ngħidu kelmtejn fuq l-istorja tal-ingravata. Kontu tafu x'kien l-iskop oriġinali tal-ingravata? L-ewwel tip ta' ngravata kienet tintlibes mill-membri tal-leġjuni fl-armata tal-Imperu Ruman. Din kienet tkun faxxa ta' drapp li kienet tintrabat madwar l-għonq tal-leġjunarji u biha kienu jgħattu b'nifsejhom meta jkun ir-riħ. Kienet isservi ta' lqugħ biex jipproteġu b'nifsejhom mit-trab, l-aktar f'artijiet xotti fejn l-għabra qatt ma kienet tkun nieqsa. u spiss kienet tikkawża xi infezzjoni fil-griżmejn tal-leġjuni Rumani. L-ingravata moderna nafu l-bidu tagħha lil gwerra twila u mifruxa mal-Ewropa li damet madwar 30 sena u li seħħet bejn l-1618 u l-1848. Fiha, suldati Kroati kienu qed jaqdu l-missjoni militari tagħhom fi Franza. Fl-uniformi tagħhom, dawn is-suldati kellhom maktur imdawwar madwar għonqhom, marbut b'għoqda fuq quddiem. Dan il-maktur ġibed l-attenzjoni tal-Pariġini, inkluż tas-Sultan ta' Franza r-Re Luigi Erbatax. Bis-saħħa tiegħu, li beda jilbes dan il-maktul sofistikat tal-bizzilla fin-naħa t'għonqu madwar is-sena 1646. Din il-moda nxterdet u saret sinonima mal-aristokrazija u n-nobbli ta' Franza kollha. Minn hawn, il-moda ta' faxxa drapp madwar l-għonq kompliet tinfirex mal-alta soċjetà tal-Ewropa kollha, u bdejna naraw ingravajjet ta' stili u materjali differenti, li maż-żmien komplew jinbidlu biex wasalna għal dawk li nafu bihom illum. Tlaqna nisimgħu lil Lawrence Deguara jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ingravata. Tiskanta kemm għandha storja interessanti din in-naqra ta' faxxa drapp li għadna nilbsuha sal-lum.
Ingravata hija dik l-istrixxa drapp li tintlibes madwar l-għonq, taħt il-kullar tal-qmis Imbagħad tintrabat b'għoqda fuq quddiem u titħalla tinżel 'l isfel. Dinha nilbsuha l-iktar f'okkażjonijiet formali, tiġijiet, l-iskola, funerali u l-bqija. Issa il-Malti bena l-kelma ingravata fuq it-Taljan in cravatta li tfisser bil-kravatta. Biss hawnhekk naraw li seħħew tliet proċessi lingwistiċi. L-ewwel proċess Dik il-prepożizzjoni in fit-Taljan twaħħdet mal-kelma prinċipali, mal-kelma kravatta, imbagħad seħħew żewġ proċessi fonoloġiċi. L-ewwel wieħed huwa li eh, dak il-ħoss k tleħħen u sar g u kien hemm imbagħad tnaqqis tar-rinforz tal-konsonanti t. Fil-fatt fil-Malti din il-konsonanti f'din il-kelma ma tinħass b'saħħetha, ma tinħass ehm, doppja. Issa jidher li l-kelma ehm, kravatt jew kravatta ġejja mill-kelma kroata jew kroatta. U r-raġuni hija li din it-tip ta' skarf kienet tintlibes ehm, mis-soldati merċenarji kroati li kienu fi Franza